Eh, makadiiko hama dzinodikanwa hama dzekuchimanimani tinotenda mwari vatipa mukana wekuti timbokurukurirana timbotaurirana nekuda kwenhau yandanyora yekusima miti planting trees uh, planting trees and um, inyaya inondibata kwemakore akati wandei semwana akakurira muChimanimani. Zita rangu ndinonzi Ngonedzashe Chindondondo, ah, vanga vapo vanondiziva vamwe havandizivi. Ndini ndinosokanda kanda tumadevotion twekusimbisana muna Kristu Jesu kuti Mwari vatibatsire on our group Uh, maybe a little background about myself eh, ndiri chizvarwa chemuchimanimani ndiri mwana wekwachindondhondo sekutaura kwandaita ndakakurira mudunhu kana kuti muvillage yekwahlabiso under chief ngorima kwarusitu murusitu valley Eh, ndakakura in the 80s into the 90s up to the time i finished my form four ndopandakazobuda from chimanimani district takunotsvagawo zvimweni somewhere else pari zvino ndiri kugara kuunited kingdom asi mwoyo wangu unoramba uri kumusha kumusha kwandakabarwa kumusha kwandakakurira ndine nyika shomanene hadzina kuwanda hadzo dzandakambofambira fambira in this world kwandakanoona kuti nhau yokukoshesa miti inobatwa nesimba kune dzimwe nyika maybe kupfuura zvaingaitwa mukati mwenzvimbo kana kuti mwedistrict redu rechimanimani sezvo ndati ndakakurira muchimanimani i grew up there and i we would play chikweshe would go kuhuni tainoteza huni kumapine trees uko mapine trees eforest commission ndoakanga ari kusaidi kwedu etaka forest commission and uh, by that time from the 80s into the 90s uh, kune vanogona metsa haazi makore akawandisa sterek ago takakura munzvimbo yedu yechimanimani muine miti yakawanda yakawanda kwazvo uh, zvekuti zvinhu zvakafanana nemaroads migwagwa yaive nemiti yakawanda mumasides as you go uh, dzaigadzira yatingati an umbrella of some sort yekuzingizira kana kuisa mvuri muroad thats number one number two all the rivers dzemuchimanimani uh, dzaioneka you, you could easily notice them nokuda kwemiti yaigrower along the the river channels isu pamba pedu pamba pedu padakakurira pachindondondo pacho tinogara pakati perwizi inzizi diki on our left there is gomba on our right there is gwigwi and they are both tributaries uh, dzinoti dzadzika I'm sure dzinonopinda muna Mutsangazi then Mutsangazi goes into Rusitu river then Rusitu river into Budzi Budzi into the Indian Ocean kareko kwainaya Ahh kwaRusitu kwainaya mvura yakawanda asi mvura iyi kunaya kwayo of course kwange kusingazoiti ahh mafloods maybe angafanana ne cyclone Eline and cyclone Idai no those those are extreme ahh floodings panguva yedu iyoyo kwanga kusina dzaidaro number two kwaiti nyangwe kukaflooda Mvura isaibuda muma river channels it would, it would flow fast the velocity would be so high ichiita noise yakawanda wainyatsonzwa ino taitomuka makuseni uchinzwa gwikwi achidzvova iri mvura iri kuyerera it was a beautiful sight Tinogara muzasi mwegomo rinonzi Makumbura and each time we, we have a nice view kubva pamba pedu ye the valley as you go down into Rusitu river then up the valley again kwaMutsvangwa Ndima up to Ndiyeme going beyond kunobuda kuNdeme and kwaiti kana kukanaya mvura ikawanda if you look to the uh, southwest south rwizi runonzi Chipita rune a waterfall yataiona and that waterfall inenge yakachena kuti ba iri mvura yakawanda by that time it is believed also kuti the issue yemiti kuwanda kwayo kwaibatsira kana kuti kwakabatsira uh, kwaiprotecta the environment uh, as it were from these from the damages kana from the effects of flooding as it were but from cyclone uh, elin of course this this information that i'm giving look i'm not a agriculturalist or of any changu ndiri mufundisi and i'm a marketer by profession also uh, but i'm using generic information yekutsanangura zvandinonzwisisa nezvandakaona kubva ndichikura Nezviiko izvezvi? When cyclone Eline hit muna 2000 yaka destroyer a lot of pine trees and ndinotenda kuti most of those plantations hakuna kuzombosimwa futi mapine trees iwayo it became nzvimbo iri open isina zvainazvo because by that time even the economy itself yanga yakudzikawo pasi zvekuti I'm sure forest commission also being a parastatal it started struggling in some way one way or another and vanhu because tinenge tichida huni people started cutting every available tree kuti vanhu vakwanise kuwana huni dzekushandisa mudzimba and thirdly vanhu vakatanga kutsvaga nzvimbo dzekugara dzakawanda i mean we are reproducing its procreation zvinhu zvatinotarisirwa namwari kuti mhuri dzikure and mhuri idzodzo dzichikura vanhu vakawanda vari kugara makawanda and uh, they are living way up the hill kunopinda mumakumbura mountain chaimo uh, very close to the fire guard yakanga iripo back in the days You would go maybe for half a kilometer or more uh, off the fire guard uh, inomaka the edges dzemaplantation dze dzemapine trees usati wasvika at any homestead ari masango na ndokwaifudzirwa mombe ndokwatainoisa zvemaground zvedu zvekutamba chikweshe and so forth but now going down there dzese dzave misha kupela Hakusisina nzvimbo idzodzo which means mwese maive nemukana wekuve nemiti yakapera kutemwa and uh, vanhu uh, vanenge vachitema of course for what they believe are the right reasons to do that because huni dzinodiwa vana vanoda kudya and so forth but ihave come here today kuti tionesane ti panhau iyi I'm sure it is one of the very difficult things kurambidza vanhu vese kuti musatombotema miti it can, it can take a very long time vanhu vasati vazvinzwisisa kana kuti tisati tasvika at a level yekunyatsozvigamuchira kuti chinhu ichi chinokosha in the country yandiri kugara izvi united kingdom it's a serious crime kuti uteme muti You need to apply for licenses kuti ugure muti uri muyard mako wakakura. You, you need kuti utopihwa mvumo yokuti uteme muti iwoyo nokuti vanoikoshesa and truthfully their parks are all over and their parks ane miti yawo and so forth vanozvipreserver and the air is always fresh because mabenefits emiti besides zvataitaura hedu zvekuti anochengetedza kubata ivhu kudii and so forth Oxygen yatinofema inobuda mumashizha, inobuda pamiti. Kana isipo miti iyoyo mukana wekuti tinoramba tichifema mweya uri polluted uri very high. The last time I was there, it was, it was in December, about a year and a half ago. And by that time, you could feel the difference. Uh, yemweya wataifema back in the days nemweya uri kufema vanhu today there is a huge difference Chechipiri chinogona kunge chaka contributor paku destroyiwa kwemiti of course is gold panning. When it came people started digging everywhere and anywhere and miti yese yakatanga kudonhera pasi. The ground itself was loosened in so many ways zvekuti mvura shomanene inenge yangonaya is, is very able kudestroya certain uh, areas dzekutoisa magalies ekuti anogona kutozonetsa kurepair or anything and at some point mune dzimwe nzvimbo im sure even dzimwe dzimba dzinogona kutohidhimukira mukati nokuda kwaizvozvo but we can restore this tinogona kuzvidzoreredza just yesterday through all the conducts that i have dzanombosendera madevotions and also and so ndakatumidzira this picture yaive necaption yaivapo yekuti ngatimbodaiwo so pese paunodya muchero une mhodzi pese paunodya muchero une mhodzi be it a mango be it an avocado pear be it a nutch manachisi chaiwo maorange ndimu uh, ah, mapeaches Miti yemichero yese and mwedu muChimanimani muyomo inzvimbo yakaropafadzwa zvekuti kunoita michero isingawanikwe anywhere else in the country and kune vakambonyatsofamba dzimwe nzvimbo dziri muzimbabwe unozoappreciata kunaka kwechimanimani ukamboenda kumwe uku unozonyatsoona kuti zveshuwa nzvimbo yangu yakanaka i started kunyatsoappreciata district redu after having travelled uh, quite extensively mukati mwenyika yezimbabwe ukadya michero iyoyo chekutanga chinongodiwa pamichero yese yandataura iyi mhodzi dzacho Ngatiregei kudzisvisvina sterek especially mhodzi diki diki dzemanachisi nemaorenji nechichi because tinobudisa maenzymes anobuda mumate edu iwayo anokwanisa kukonzeresa kuti isazomera. So ukangoisa mukanwa yes for the purpose dzekungoseparetawo kungobvisa mhodzi yacho kubva pamuchero wako wauri kudya it is okay. Tongoisa kaextra effort kekuyanika mbeu idzi kuti dziome. isati yaenda pane ivhu inofanirwa kuoma. Tikangodzikanda dziri nyoro, mukana mukuru ndewekuti hadzimere, dzinongoora zvongopera zvakadaro. Asi kana tika dziomesa ngatimbotaurayi dzemanachisi dzemaorenji dzemapichisi dzendimi ukadziomesa Unogona kudziisa muhomwe chaimo, hadzimbopfupfuduki, hadzimbodii, hadzina zvadzinoita. Uchifamba munzira dzauri kufamba, unofamba uchikanda kumasaidzi kwenzira, kungokanda. Haudi kuchera gomba, haudi kudii, chingokanda chete iwewe. The nature will take over from there. Mvura painonaya inoenda muvhu inoenda as long as yangove in conduct nevu inotanga kujemineta iroro iprocess yamwari iyoyo isisinei nesu it doesn't even take kuti nditange kudzokera kunomonita kuti ah manje mbeu yandakazokanda pakati nepakati yakamera here no just throw and nature will take its course you can imagine kuti kana uri one ukakwanisa iwewe kukanda mbeu idzi let's say pamwedzi wakanda 100 mbeu pamwedzi wese wakanda 100 mbeu hameno kuti unodya hako michero mingani pa 100 dzawakanda 50 dzangoora hapana zvadzaita which is okay 30 dzamera but dzanoparadzwa dzazingizirwa either neminzwa kana dzatsikwa tsikwa navanhu kana mombe kana chii dzikangofa yes it is okay 20 dzamera dzikakura hadzina azodzosvika pakuzobereka muchere wabharira zvangoita zvemashrubs but nemashizha iwayo dzakutobatsira kugadzira oxygen kana kuti kupurifya oxygen yatiri kufema Maybe just five out of those hundred dzese dzawakanda ndidzo dzichazoita dzichazomera dzove michero mikuru miti mikuru inobereka michero yatinozodya savanhu now let us say out of the hundred wabudisa five yazomera kuve mikuru and thats just five percent and unogona kufila kuti hamanje ah, five chete pahundred don't worry weare getting there Five idzodzo kana dzamera dzakura dzave muti tiri vanhu vangani mahlabiso chete if im to close my eyes kuti muhlabiso village mungave nevanhu vangani vanodya michero zvakadaro ngatimbotii mune vanhu 1000 saka kana uri iwe wameresa 5 pamwedzi or even pa6 months 5

pamiti 10000 yamera in a year out of 10 years we are talking of 100000 trees you can imagine kuti nzvimbo yedu inenge yaita sei you can apa ndiri kutaura nekuda kwemiti ine mamwe mabenefits ari attached to it akafanana nekuti michero yatinodya Vamwe vana vanotorohwa vachinoba maorenji epanhingi you can imagine kana angovawo maorenji akangomera. Number one tinenge tabatsira ivhu redu. Number two tinenge tabatsira tazvibatsira isusu in terms of mweya wekufema. Number three tinenge tabatsira kubeautifya nyika yedu kuti ive nyika yakanaka kutarisa. Number four tinenge tabatsira shiri munoona takakura tichirova shiri nereken aiwa taifura shiri nereken and i know kuti titange kuti aiwa ngatisafura shiri zvinogona kunetsa kunyika kuno kwandiri kuti ufure gweture wariona ya indaa ino yakarongeka inobatika ino shiri haiurawi mhuka haiurawi they go to extremes kuti vakwanise kurapa gonzo Why? Nokuti vakanzwisisa chinhu chinonzi ecosystem, kupindana nokudyidzana kunoita zvinhu, that cycle yatakadzidza kuchikoro iya. Mukazvitarisa shiri dzichakawanda, shiri dzaiti dzikadya magwavha apa, dzonoitira tsvina yacho apa, Mhodzi dzemagwavha dzodonhera pasi dzomera dzototanga kumera ndokusaka takakuzokura miti iyoyo yakawanda iriko inyaya yethat natural process yaiitwa nemhuka neshiri dzesango but because mhuka idzi dzave shomanene shiri idzi dzave shomanene that natural process yave a bit difficult kuti iitike so there is need yekuti isusu vanhu titore the initiative yekusima miti at some point i was thinking kungoti maresources anonetsa i was thinking kuti ah, ndikaenda hangu ndoenda pahlabiso pandakadzidza pane vana varipo paprimary maybe pane vana 500 or even more maybe during our time we were about 700 to 750 back in the 90s early 90s hameno by now kuti pave nevana vangani or even tikavawanza tomboti 1000 students out of the 1000 students tikarovedzera vana vedu kuti tikadzidzisa vana tsika iyi yekuti make sure kuti pese pawadya avhu rakunakira rese riise pasaidi mhodzi yacho iise pasaidi ikaoma unoicherera muvhu unodai unoidaidaidadai vana vodzidza that yova part of their culture yova part of their upbringing votanga kusima miti iyoyo iyo muareas even muri pamba kuminda yenyu tinovadzidzisa how to site miti kuti no usanosima pakati pemunda wechibage but unonosima kumucheto uku unonosima zvakadai unonosima zvakadai unosima zvakadai vana vozvijairira even to say okay do it musi webirthday rako as you are celebrating birthday rako you are talking to a five year old by the time that child hits 20 anenge asima miti 15 ari one mune vana 5 pamba 15 by 5 we are talking of 75 trees dzasimwa tichikura mikotopeya ipamba pedu we could fill out maybe a seven ton truck rori nemakotopeya but now we can't do that why because miti yacho yese yatakasima back then yakakura ikabereka michero ikasvikawo pakuchembera haichakwanisa kubereka and because yachembera haichakwanisa kubereka inosvikawo pakuoma those are natural processes just as vanhu kuti unotanga uine simba uri mudiki uchikura simba richidzikira chichi wachemberawo simba hapasisina kusvikira kudzamara wafa but ndokusaka tiri kubereka vanazvo kuti kana inini ndichizofazve mwana wangu anenge aripo achiriwo nesimba anokurawo ozodaro so we continue we, we survive kana kuti tinoita kugashidzana chimuti chekurarama miti yedu ngaigashidzaneo zvimiti zvokurarama ngaive nature yedu let's use those days mwana lese musi waanovhara chikoro akapasa kuchikoro sima muti as, as part of celebrating but we know kuti yes mwana anofara kuti ari kuzviita but mwana iyeye ari kudevelopa a very good culture mwana iyeye ari kubatsira a much bigger picture a much bigger situation ari kuunza a solution to a much bigger problem yatinogona kunge tichifesa as a, as a community

school holiday those three holidays dzepagore sima muti wounature by the time yaanovhura mwana oenda kuchikoro otanga kunyora rondedzero achitsanangura nezvemuti wake waakasima akaita nature miti iyoyo ichikura miti inotibatsira miti inosova zvakawanda and zvirwere zvakawanda zviri kuwandisa mukanyi mwedu why because mweya wacho watiri kutofema utori polluted kare saka zvirwere zvinova nyore kuti ataka kana kuti affecta and these are things that we have to naturally uh, solve tega pasitomborina anyone auya thats number one number two michero inorecommendwa vanoita nezvemanutritions and what what vanotaura kuti munhu anofanirwa kudya at least michero 5 pazuva michero 5 pazuva tiri mukanyi muya hatinyanyi kuiverenga because aisorerei ndikabate mabhavha ndarya ndikabate orenji ndarya ndikabate banana ndarya ndikabate ndimu ndarya ipwa ndatsenga you know things like that which is real which is good so kana taakukurudzira vana vedu kuti vasime miti especially yemichero iyi tiri kutovakurudzira futi kuti vadye zvinhu zvine utano ngatinzwisisanei nyika yazara nezvirwere zvakawanda zvimwe zvemachemicals but zvirwere zvizhinji zviri kuafekta vanhu zviri kubva muchikafu because zvikafu zvedu zvawanda sainzi mukati zvawanda mishonga iri kuiswa mukati other than kuti vanhu tingodya zvinhu zviri natural isi taingorova sadza redu nemutikiti wedu unfortunately back then zvinhu zvataidya taiti inhamo taitoshupikawo and taiti kushupika kurombo ukaoneka uchizoka mhanzi kwenyu munondorye mutikiti mweisangisa nendakupuka chembere dzagumhana mutsvore mwazorye matape mwazorye coa and so forth but all those things are so rich in nutrients ndo zvinhu zvaitotiprotera kuti tisatorwara rwara tichikura zvinhu zvatakafunga tirifungo ndo zvakarongeka maningi zvekuti unorya beef chicken yako zvakazoda ukaita mabroilers hayayaya whereas all these things ndo zvimwe zviri kukonzeresa urwere hwatiri kutambuka nawo zvinoweakena zvino our immune systems with time such that even paunozobatwa nezvimwe zvirwere zvisina kana nemusoro wese zvinoti affecta zviri so much ngati encouragei vana vedu kuti vasime miti ndiyo mharidzo yangu yanhasi mungati ah mufundisi mauya shuwa kuuya kutiudza zvemiti adhamu achisikwa namwari akaiswa mubindu reeden the first instruction akanzi tenter this garden take care of this garden chengetedza bindu iri ribate zvakanaka kurichengetedza kwacho It was about nurturing zvariri kuriita kuti rinyemukire rirambe richiyevedza rirambe rakanaka tikaramba tichiparadza miti hama dzangu zvinoparadza nyika yedu kune vanokwanisa havo ngatichishiftai kubva pakubika nehuni tiende pakubika negasi im sure vanhu vakawanda vaakunzwisisa mashandiro anoita gasi zvekuti its no longer much of a risk vamwe zvavo vane magetsi vari kushandisa magetsi which is a good thing izvozvi izvi zvinototibatsira mukatoona as a homestead maakuti hamuchadi huni kuita these things maybe huni munozongodzida chete pakudziya moto mm, zuva rakunenge kuchitonhora and uh, mazuva mangani amunozodzipisa the damage will be very minimal yamunenge muchiita so nemashoko iwaya ndinotenda kuti achabatsira umwe munhu ndinotenda kuti acha achaita kuti umwe munhu afunge i was just talking about uh, hlabiso uh, village yandakakurira zvikoro zviri scattered all over murisito valley Just in the zone yedu iyoyo yekwaHlabisa ini there are about five primary schools, there are about two mama high schools. Go across the valley kwana Mutsvangwa, Ndima, Ndieme, Ndeme, Dzingire, things like that. Kuno zvikora zviro. If, the, if we adopt these things, kuti tizviite, as simple as it is, as simple as it is, Hama dzangu, hama dzangu, nyika yedu inodzokera panzvimbo yayo. It becomes again the green valley. The green valley that it used to be. The green valley that we grew up seeing. It is a beautiful land. Kana iri terrain, aiwa Mwari akatiropafadza. Nyasha dzakatiringana. Mwari wekudenga atibatsire. I just hope zvichabatsira umwe munhu. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Muzita raJesu. God bless you.